Heddiw, 'da ni'n mynd i baratoi ponca bach neu crempog sydd wedi wneud gyda ricotta. Mae hein yn haws iawn i'w wneud ac fydden nhw'n gyfarwydd i chi falle fel lake cakes hefyd. Maen nhw'n chydig bach yn ysgafnach yn eu cynnwys ac maen nhw'n arbennig o dda ar gyfer uh, brecwast yn y bore neu uh, byr bryd os da chi a chydig bach o chwant bwyd. I gychwyn, dyn ni wedi baratoi ychydig o ffrwyth i fynd efo nhw, fe rhyw fath o compot, a dyma beth sy'n gen i fan hyn yw un afal, afal bwyta, uh, gellig, ac dwy oren ac hefyd mae gen i bedair detus yma. Da ni'n mynd i goginio hein gynta a da ni'n mynd i ddefnyddio sydd un oren i goginio yr uh, ffrwyth. Felly mae'r sydd yn cael ei mynd i roi i sosban A wrth gwrs, mae'r ffrwyth fel hyn yn beth da ar gyfer y brecwast achos uh, mae'n rhoi vitamin E i chi sydd yn bwysig yn ymwedig yn y gaeaf ac um, hefyd uh, cael ffibr o'r llysiau a'r ffrwythau da chi yn bwyta. So mae gennym ni ddau ffrwyth yn fan hyn ac mae'r ffeibr dwi am mynd i adael yr um, Croen, allwch chi plicio nhw os ydych chi moyn, ond dwi'n mynd i adael y croen ar y ffrwyth achos mae e yn ychwanegu at y ffeibr yn eich diet chi. So gyd chi moyn wneud yw torri'r ffrwyth fyny yn ddarnau ac wedyn chi'n mynd i um, goginio fo yn y ffrwyth, uh, y ffrwyth yn y sir. Gyflym cael gwared ar canol. Mae hwn yn mynd i fynd o'n sosban dros wedd fres canolig i isel a chi'n gallu gwneud hyn ymlaen llaw, rhywch chi roi hwn wedyn yn yr oergell Ac os nad ych chi'n fwyta fe gyd gyda'ch crempog, mae e'n beth da i roi efo'ch iwd yn y bore, ac allech chi hefyd ddefnyddio gwahanol ffrwyth ar gyfer hyn. Allech chi ddefnyddio llus, mae hyn yn dda iawn, llawn eto um, o fitaminau, ac um, yn beth da ac yn eitha lliwgar i'w uh, bwyta. Hapus hefyd yn rhoi'r blas melus, felly dych chi'n eisiau siwgr efo, ychwanegu siwgr o gwbl i'r um, compot. Wrth gwrs mae dellus amser yma o'r flwyddyn yn draddodiadol ar gyfer y Nadolig. Felly mae'r ymglyff i fewn i sosban. Yn darn o gell garw. A dwi'n mynd i roi coes cinnamon hefyd. Mae ogle da iawn ar y cinnamon ac wrth gwrs eto mae e yn gysylltiedig â'r um, Nadolig a'r amser yma'r flwyddyn. A mae'n rhoi cynhesrwydd i'r um, i'r ffrwyth. Detis. Bethau gadw yn eich um, cwpwrdd ffrwyth sych fel hyn, yn ymwedig sy'n agos ffrwyth um, ffres gyda chi ac wrth gwrs mae e'n siwgr naturiol felly does dim angen ychwanegu siwgr arall at eich bwyd. Mae hwn yn mynd i fynd ar bryd canolig gyda rhiad arno fo a mae hwnna'n mynd i goginio nawr am tua 10 i 15 munud. I wneud y crempog, dych chi eisiau 70 gram o fflwr plaen, blawd plaen, a dwi, i hwnna dwi'n mynd i ychwanegu hanner llwy de o bwdwr pobi, baking powder, Ac wedyn mae hwnna yn mynd i gael ei rydyllu. Mae gorfod rhedeg allan o'r dôr. Rydyllu. Dôr yn ysgu. Ac yna, fan hyn, mae gen i caws ricotta. Ricotta, caws sydd wedi cael ei wneud o'r llaeth sy'n ar ôl, ar ôl iddyn nhw'n wneud caws. Felly mae'n ysgafn iawn, llawn vitamin D a calsiwm. Wrth gwrs mae vitamin D yn bwysig iawn. Ac i hwnna, dwi'n mynd i ychwanegu un mwy. Ac mae gen i tua 70 ml o laeth yn fan hyn. Mae gen i 85 gram o ricotta sydd gen i fan hyn. A dwi'n wedi gymysgu y ricotta gyda yr melyn wy. Mae'r bwyn wy Cael ei rannu fyny. Dewch yn siŵr bod gennych chi wyau eitha ffres pan ydych chi eisiau um, rhannu nhw'n we nwy ac yn felu nwy, achos mae'r melyn nwy llawer mwy cadarn gyda ran y memrwn sy'n o'i gwmpas o. Dydy o ddim mor debygol o uh, dwri. Mae'r um, gwe nwy yn mynd i gael ei chwisgio fyny ac mae'r ricotta a'r merini a'r llaeth cael eu cymysgu gyda'i gilydd. Allwch chi wneud hyn? Um, ymlaen llaw, felly, ond allwch chi ddim i um, adael yr uh, catwad fel y mae, os byddai'n colli pethau ansawdd, felly allwch chi gadw nhw ar ôl i coginio yw'r peth gore. Mae'r ffrwyth bron yn barod, mae e yn coginio fan hyn. Chi'n cadw peth o'i siarp y ffrwyth. Nawr, Cyn i ni orffen wneud yr um, crempog, mynd i baratoi un oren hefyd a dangos i chi sut i baratoi oren yn segmentau. A'r peth cyntaf dwi'n gwneud ydy torri ddau ben i'r oren fel bod yr oren yn eitha cadar ar yr y bwrdd torri a wedyn gyda cyllell finiog torri trwy'r croen a'r darn pith fel maen nhw'n galw a'r darn wyn sydd tu fewn cyfle arall wedyn ydych chi'n gallu gweld y segmentau Rydych chi'n gallu gweld y segmentau, chi'n gallu torri fewn i rhwng y menrwn sydd yn rhan nhw. A chi'n gallu rhoi hyn mewn powlen. Wedyn maen nhw'n braf i'w ychwanegu i'r ffrwyth sydd wedi cael ei goginio. Mae eisiau cyllell eithaf miniog i wneud hyn. Cadwch eich cyllyll yn finiog, chi llai tebygol o dorri'ch bysedd oedd gyda cyllell finiog a gyda chi efo cyllell ddim wedi cael miniog, uh, wedi bob man blawd bowlen. Mae'n i'n dweud, allech chi wneud hwn ymlaen llaw a rhoi e yn yr oergell. Gosodi'r gweddill sydd allan ohono fo. Dyn nhw'n i edrych ar sut mae'r ffrwyth yn dod yn ei blaen. Fel o'n i'n dweud, mae'n neis bod yn cadw ei siap, dim ond i feddalu o beth. Mae'n mynd dibynnu ar eich abal chi ac ar y gellu. Faint o amser mae hyn yn gymryd. Unwaith maen nhw'n barod, tynnu yr goesen cinnamon allan a rhoi'r ffrwyth yn y fowlen gyda'r oren. Gadael hwnna i oeri. Gallith hwnna fynd i'r oergell wedyn. Mae hwnna'n barod wedyn ar gyfer pan ydych chi'n gweini y crempog. Ni'n barod nawr i orffen gwneud y crempog, felly mae gen i um, allwch chi gael padell ffrio neu allwch chi gael planc fel da chi'n neud eich piciau arno fo a mae eisiau chi gnesu hwnna fyny gyntaf a dwi'n defnyddio allwch chi ddefnyddio spray yr one cal yma i roi arno fo dwi wedi rhoi peth yn barod ar hwn ac mae angen cnesu y planc neu'r badell ymlaen llaw, wneud yn siŵr bod hi'n teimlo'n eitha cynnes i'r llaw, ond dim rhy boeth. Felly mae hwnna yn barod um, yn cynnesu fyny, ac yn y cyfamser, mae, fel o'n i'n dangos o'r blaen, mae'r blawd a'r um, yr, uh, pwdwr codi wedi cael ei ddidyllu fewn i'r bowlen yma a nawr dwi'n mynd i ddefnyddio chwisg fach i ychwanegu y ricotta a'r llaeth a'r gelyn wy fewn i'r cymysgedd. Cychwyn o'r canol a gweithio allan. Chi'n llai debygol o gael lympiau wedyn yn eich blawd. Mae'n eitha trwchus ar hyn o bryd, ond mae gennon ni'r gwyn mwy i ychwanegu i hyn. Allech chi hefyd roi chydig bach o vanilla i roi blas um, i'r um, tonca. Hwna, yn eitha llefn nawr, yn lympi am hwnna. Mae'r um, whisks bach balloon yma yn handi iawn ar gyfer wneud y gwaith yna. Peth nesaf ni moyn wneud yw chwisgio um, wyn mwy

A ddyle fo'n troi allan o'r dolen pan chi'n troio pen wyth. Nawr te, un o'r pethau dwi'n ffeindio gorau i wneud yr amser yma yw cychwyn gyda chydig bach o'r cymysgedd mewn i'r gwynwy i slacio fo fyny gyntaf chydig ac wedyn rhoi y gwynwy i fewn i'r cymysgedd blawd. Ac wedyn splygu o fewn. Mae hwn yn mynd i gadw y ponca yn ysgafn, lot o air yno fo, so defnyddiwch llwy fwrdd i blygu y cymysgedd y gwynwy fewn i'r blawd a'r wy, y melyn wy. Iawn. A mae hwnna'n barod wedyn i'w ddefnyddio. Unwaith da chi wedi paratoi, mae'n eitha cyflym i'w baratoi, unwaith da chi wedi paratoi, bydd hyn yn wneud tua chwech o'r ponca bach. Nawr, da ni eisiau wneud yn siŵr bod gwres yn barod ar y badell. Gallai hwnna fod chydig bach yn gynhesach. Byddwch yn ofalus. Weithiau mae'r un cyntaf bob amser yn troi allan cystal. Felly chi drio un gyntaf. So llond llwyfwrdd a siapio y ponca fel maen nhw yn syrthio ar yr badell neu ar y planc. Dwi'n mynd roi eitha bach yn fan hyn. Dwi'n mynd i gychwyn gyda doi. Dwi'n just yn checio bod nhw ddim rhy boeth. o ran gwres. A da chi'n gwybod pa fydden nhw am barod i'w codi, achos mae swigod bach yn cychwyn ymddangos ar wyneb yr, y ponca. Chi'n gweld bod rhai o'r swigod bach yn cychwyn dod nawr. Mae hynna yn golygu bod nhw yn cnesu ar y gwylod. A mae eisiau spatula neu cyllell eitha gwastad Chi'n gweld. Chi'n gallu checio bod nhw yn coginio. Mae hynna'n coginio'n eitha cyflym. Drwy, drwy funud na ddwy maen nhw eisiau a wedyn ni troi nhw'n gyflym. Mae hwnna wedi troi cystal ag o'n i ddisgwyl dyna ni. Dyn ni tamid bach o bach o cegin falle i sychu yr uh, spatula. Eto dan i dyna well. Ydych chi'n parhau wedyn, ydych chi'n gallu gweld sut mae y ponca yn codi a'r swigod ynddyn nhw. Unwaith mae hynna yn barod, allwn ni ychwanegu rhagor o'r cymysgedd ac wedyn trafod y lleill yn coginio unrhyw foel y ponca a'r blat gyda ffoil ar ei ben i gadw yn gymell hyd nes bod nhw gyd wedi cael eu coginio. A dyna ni, maen nhw'n barod ac yn eitha llym. Dwi'n gweld bod hwn yn cychwyn poethi gormod, felly dwi'n mynd i droi gwres lawr a gadael am chydig funud te eto. Unwaith mae hein i gyd wedi coginio, na i ddangos i chi sut i'w gwaenu.